E ku a. A mi tata ful having un fucking moment chi. A mi tata gong having un moment mane e tata so crazy pasobra el a bin djis di nada. Anto mi kier a share ku bo sai koki pasobra mane mi kier document ora e konan ki ta pasa pa bo wak kon mane mi ta shift mi mes through it. Mane mi a wak un post di un hende riba YouTube anto ora mi a wak e post. M'a sinti hopi malo, mane m'a sinti asina malo, girl, mi kere yora, letterlijk. Anto e poster letterlijk un persona haciendo algo cu ami ta desea di haci. Anto ra m'a djis cuminsa sinti mal, m'a cuminsa, m'a haci e mistake di cuminsa compara mi mes. Anto ra.

E promé kos ku mi a hasi ta skibi. Mi nika bin skibi, mi a kuminsá skibi e emoshonnan ku mi tabata sinti anto pakiko ku mi ta sinti anta ra ki storia tin einan. Pasobra lokual ku e persona ta hasindu ta hopi bon. Anto, pero pakiko dor di wak esei mi no a sinti inspirá òf mi no a sinti mane esei ta un Esei ta un señal ku manera e ta bai pas pambi pasobra mi ta bisa ta wak otro hende haci'e. Mi no a bai den e mental state nan ei, m'a bai den e mental state di manera sinti malu, comparacion, tur esei. Antora bo sa ora ku mi a kabi skibi, m'a let mi feelingsnan go, stayle manera awor aki, desisdi esei, desisdi haci ful esei. El a hombin den mi kabes. Anto e ta manera. Tin gratitut pa unda bo ta i pa unda bo ta bai ta. Manera tur e choicesnan ku bo ta siendo awor aki ta bezig ta reflehá den bo futuro i e ta afektá bo pasado. Anto mi tabata pensando manera kon greitful mi ta ku manera Nos ta den un mundu awor aki kaminda ku informashon ta djis onlain. Anto obra si tin algu ku bo ke hasi bo ta djis koi bo telefon ta bo ta guglia tonto ki. Shen aña pasá tonto ki no tabata asina aki. Sinku shen aña pasá bo sa kisas mas bo sa mi tempu di mi awela tempu di tatara tatara di e fòkint tatara cave woman E muhe den fucking cave woman cu a dicidi pa cria su famia pasobra esaki ta pasobra esaki ta e generacion cu ta bay sigui. Danki na e decision cu el a haci e tempo ey, ami awor a kita ki nan. Pasobra mi liña a sigui, mi bloodline ta ki nan, ami ta ki nan. Anto mi tin e oportunidad y e momento awor aki pa haci. Tur cos diferente of kico cu mi kier. Anto ma recorda mi mes cu mi tin e opcionnan ey. Ma recorda mi mes den e mundo cu cu mi ta bibando awor aki, no den e mundo per se pero den e posibilidadnan. Anto am. Ma shift e feeling, ma shift e storia ku mi tate tin ku a krea e feeling einan. Anto esei mi kier a share ku bosnan, ku hopi bes manera tur kos ta un storia, bo sa ya, tur kos ta manera e definishon òf e komprimentu, e definishon ku bo ta dun'é, anto e understanding ku bo tin di dje. Anto, am. E fase kaminda mi ta awor aki, pero tambe mi ta den e posibilidatnan ki. So, esei ta un dje kosnan ku tin biaha, manera E ta e ta asina difísil manera ami ami ta asina mi ta por meditá asina aware di unda e kosnan ta bini pasobra al final di dia manera kualkier eksperensia ku mi tin den e mundu aki sea bon òf malu dependiendo kiko bo definishon di bon i malu ta mi ta kere ku al final semper e ta na e perspektiva ku bo tin di dje anto kon bo ta wak e situashon sea bo ta wak den bo fabor òf sea bo ta wak. diferente. Antora bo sa bo no por cambia e co, pero bo por cambia e definicion of e storia cu bo ta asocia na e co. Anto e storia y no importa kico cu ta, anto abo por dicidi si bo ta haci algo cu ta beneficia bo of algo cu ta djisa haci bo pio. Mane, den e mundo aki tin dos tipo di hendenan, tin esun lo cu ta victima Anto tin sunan ku ta un Savior. So, i nos tur tin esei den nos, i nos tur tin e etapanan ku nos ta biba den esei. Pero ta yega un punto ku bo tin ku disidí, Oke, kua ta bai ta e kor? Anto bo ta bai ta víktima di e situashon, di e sirkunstansia? Bo ta bai keda buta bo mes den e posishon ei? Òf. Bo ta bay shifte tonto aki. Bo sa cu ki banda no nos ta shifte tonto aki semper. So esey todo mi video. Mi ta wak bos nan den e siguiente di Ban Papia te cu vi e despoy baby ya tu sabe.